Kugara muSouth Africa muna 2025 muno haa dzangova nharo nharo chaidzo chaidzo you know i was just thinking of it all some of my videos i talk about nyaya dzekugara uk eh, ndichitaura pamusoro pematex atakangonzwa kuti kuuk kune matex and there's this other guy was actually telling me kuti do you know kuti one room a 3 meter by 3 meter room people are paying rent yekusvika ma 700 is it 700 pounds 700 dollars but all the same either madollars kana mapounds that's a lot of money do you not kune vanhu vashanda mumabhengi vasiri kutambira ma 300 dollars do you not kune vanhu vane mabasa vakadzidza vasiri kumbotambira masvika ma half of that mari vari kubhadhara here rent and i wanted to get into this uk conversations but ndakaona kuti handikwane because unopedzisira wakuudza kuti hauna mbobvira wakaendako but ini pfungwa dzangu dzaingofunga kuti vanhu vari kuuk kudhara kuchikoro tanyudzidza kuti uyu ana amai vari kuuk uyu ana baba vari kuuk taifa nechikafu pabreak taita malunch aya even kumba kwavo unoti kutoti kwakaiswa jurawo unoti vari kuvaka dzimba dzeplan dzaingovaka dzimba dzedu dzimwe dzedzi matwo rooms mathree rooms edu kuebweta aya but waitonyatsoona kuti uyu ane vabereki vari kuuk but these days they seem to be a bit of a change because munhu anostragula kuwana 5000 6000 yecosi oenda kuuk tichi expecta kuti paanodzoka kana kuti panongopera mazuva mashoma ka pane zvinhu zvihombe zvinhu zvakutanga kuputika but isusu inini mafungiro angu ndekuti zvasiyana nezvakudhara you can prove me in the comment section kuti uk yakudhara neyanhasi yakangofanana like i said in my previous video mupana wamwe wakazotanga kuti haa no uk kutori bhoo kuri todii but then also the issues yekuti kana wakaenda wega uri single uri kungoshanda uri one mari yako inoperera mabills nemataxes eh, kana muri two mweni kuenda kuenda mabills nemataxes then the other one mozotanga kuseva that's a story for another day let me talk about kugara musouth africa because ihave been in this country for this is my takutopinda mam 17 years so i know the corners i know corners dzemujobek i know durban i know papi i know zvazvakanga zviri 2009 tichipinda muno nezvazviri 2025 nokuti zvakatosiyana totally different 2009 i was earning 550 rand a week ndichitanga kushanda muno musouth africa that was a lot of money my rental yainga iri 350 rand per month ndaisarenda hedu room tairenda space you know zvekujobek ka saona nguva yekuzoshanda niko chingorenda kaspace kako kaike kana kachinonzi kaspace kako kanga ari kuseri kwedoor 350 but it was okay and i could save and eh, pa, pa passport taipiwa ma 3 months you'd find kuti after those 3 months ndaitoenda kuzimbabwe nditori nemagrocery nditori nemachangani bag angu papark station paya paya ndichitomirira eagle liner nditoziva kuti bhegi rangu rimwe riri kupi rimwe riri kupi rimwe riri kupi three months i would save money yekuenda kuzimbabwe uine hembe dzana mai nehembe dzamudhara dzevana uine hembe dzangu dzechristmas zvaitosvika unenge kuti mukomana ari kubva kusouth africa but nowadays its different so i said kugara musouth africa izvezvi dzangova nharo you know before i came here i had to take my phone and start to google kuti ndinyatsoziva kuti chinonzi nharo chii because i know kuti kune vamwe vanhu vashandisa nharo vari panapa but chinonzi nharo ndabva ndaona panapa chindiudza kuti its an argument ndo nharo so kugara musouth africa its an argument inharo uri kupikisana nani uri kupikisana wega and pauri kuita nharo inyaya yekuti uri kuda kuisa mafacts anoita kuti uone kuti uri right but in actual fact uri kungopikisana wega because its clear as daylight let me tell you things are not longer the same south africa zvinhu hazvichina kumbofanana mari yatiri kutambira nemari yatiri kubuditsa hazvisi kuenderana avime past akatotora ka matithe ma 10 percent aye kumachechi anonzi ma 10 percent unotoona kuti chechi inogona kupedza mwedzi wese pasina atounza 10 percent iyoyo because muna kutoona kuti ah ndikaisa 10 percent mhuri yangu inogona kufa nenzara ndikaisa 10 percent kuchechi zvangu hazvibhalanze but for those few who are faithful they will come and say hambo ah, ndizvida kukutendai makandinamatira paya ndine basa randakambowana mazuva ano ndiri kushanda three days ndiri kupiwawo ma 300 rand per day mind you this is a husband to a wife and they've got two kids vanoda kudya vanoenda kuchikoro but akutambira 300 rand per day achiti ndakangonzwa wiki rino iti ndomboshanda ma 3 days 369 thats 900 rand per day according to the black market rate thats about 45 us dollars yaari kuwana paweek times that by 4 90 180 180 dollars iri kutambirwa nemurume mukuru ari kudiaspora akacrossa border ane mudzimai nevana vake t vanoenda kuchikoro pachada kudyiwa pamba ipapo everyday pachada kutransport yekuti vana vaende kuchikoro iyeyo anogona kuti haini ndofamba kuenda kubasa kuendi padhuze pamaindastry pacho ane rendi ichadiwa kupera kwemwedzi do the calculations yababa ava nemhuri yavo zviri kubatana papi hausi kuona here kuti takangochinja kwekutamburira takangochinja location yekutamburira takangochinja kuti toda kunotamburira kure nekumba takangochinja kuti zvaimbofamba kudhara but tatojaira masystem acho tatojaira nhamo yatiri kusangana nayo so weare now staying tichingoitisana nharo so when you get a video yakafanana neinoyi mauri unonzwa kuti hasha kuti no tito right thereis peace thereis what thereis what i tell you

especially us junior pastors around 200 dollars ukazoona 300 dollars the 6000 unenge watoitirwa zvakanaka if worse if uh, the church is able to pay for your rentals and stuff kubasa yes chifundisi ibasa chifundisi calling but ibasa because you work for an organization and it has to remunerate you it has to pay you saka usazoti ha ah, saka mutori chifundisi ibasa yes ibasa vanoda kuti uone kuti survival and existence yedu haisi yezvatinopiwa iri yezvatinongwavha ngwavha you can drive a car ye 200000 uchitambira 4000 zviri kubva kupi pane kumwe kungwavha ngwavha nezvimwe zviri kuitika kumaside so what im saying is if you can Have a hustle yekuti unogona kuita uri kumba kwenyu. Zviri nani unotambura uri kumba kwenyu uchiti hasla hasla uchingwavha ngwavha uri ikoko than to be in a foreign country and still hustle and get something but not invest back home. What are you saying? Are you confusing us? Mukuedza kutaura chi? Ndokuedza kutaura guys Izvezvi cheka uone zvinhu zvakati pusha kuuya kuno kusouth africa around 2008-2009 paipushwa vanhu it was the economic environment inflation yanga yanyanya zvinhu izvozvo tikaona kuti hakusina mabasa takuda kunotsvaga mabasa kunze tikazodi ndokubva tauya kusouth africa wauya kusouth africa because of the push factors but uri kuno are you not seeing kuti the same things that pushed us to come here are also the same things that are happening here that should also push us to go back home ha inini kuzimbabwe handidzokere handichatozodzokera kana zvazodai pamwe government yazodai so let me tell you there's an opportunity for you to actually start planning now it's never too late to, to, to come to the to, to, in terms to come to terms with the reality on the ground to come to terms with the fact yekuti zvinhu zvachinja ngatiite macalculations you tell me kuti uri mwanasikana uri kuita stay in stay in ndokuti unenge uchishanda pamba pemurungu uchigara ipapo uchidya ipapo handitika uchiminzi hauna rent but you are getting 3000 rand some are even getting 2500 rand let's talk about 3000 yaunonzi unopiwa pamwedzi uri pastein hauna rent ye hauna chikafu hauna chakati tokuitira isusu semabhosi ako thats 150 dollars that youare earning uri kusouth africa uri kusevha marii uchada hembe kuna amai vari kuda mushonga webp uchada une kamwana and most of the people unenge une mwana wako kana two tuvana twako twaunenge uchiitira kuti uzoya kuno kuite stein uchengete tiri kuna gogo une grocery rekumba rauri kutenga une zvemwana zvauri kutenga pa 150 dollars unosara uine mari pamwedzi things are not the same 150 kudhara waiziva kuti the prices were low izvezvi katray kenyama kadikidiki so kari kunzi 70 rand that's about 30 dollars kadiki kamunongodya miu yemanheru zvo zvapera so my message is to say when things change you and you need to be very aware of what's happening in your environment in your community iva nebrain dzinonzwa then don't try to convince us to feel or to see like things are well with you when things are not well with you gona kusununguka gona kuzvionesa wega gona kubvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka izvezvi ndakagara so i was talk to my wife and say ei tarisawo nepafacebook tarisawo neimba iri kwakwana nhingi ei tarisawo nemawhatsapp group ratiri ona imba yai ona danga rehuku rakaiswa ona danga rembudzi rakaiswa then you check number munhu ari kusouth africa munhu ari kuuk then you begin to check kuti munhu chii chaakaita now tine team bound group ka team chimodo group redu reya woziva munhu achiti ndakatenga imba yestand yemuna 2017 ndikazotanga kuvaka ane 5 years kuti asvike paari so kwandiri now ndakufunga kuti where was i in the past 5 years why ndanga ndisingamboone pfungwa dzekuti pane zvinhu zviri kuitika pane zvanofanira kuinvesta i was talking to another pastor is in cape town right now yesterday achiti ndakatanga 2019 here yatu ndikazotenga ndikazotanga kuvaka pa ndikazodai achinditumira maphotos achinditumira mavideos and i was like so these people have been doing this silently these people have been investing silently vanga vachiseva sei because ndakautaurira ndikati inini am one of the people vanga vasina kurongeka ndakauya ndiine pfungwa yekushanda ndikubva ndashanda ndikubva ndaona mari yekuroora ndikaroora ndikatoita mhuri ndikubva ndatanga kukwanisa kubhadhara imba full house ndikatoona kunge ndato ndawe kugara kusouth africa i didn't have savings i didn't manage to save i was investing in zimbabwe zvichida ndiwe munhu one asiri kuinvesta wanga asina zvaanga achiita akafanana neni angari musouth africa its a wake up call this video is a wake up call to say shamarika kusvikira riini richingorarama kalife kekuti tinge chingoisa malikes nemacomments pamaphotos evanhu pasocial media kusvikira riini richingoti i vanhu zvavo haakomana tiri kuperekedza vanhu kurarama haakomana isusu jehovha makatikanganwa kusvikira riini richidaro so when you accept that things are not the same in south africa rega kuzviitisa nharo rega kuya pasocial media uchitanga kudefenda uk kuti ha ah, uk itori bho manje uk kunyange iri bho but above all iwe hausi muamerican above all hausi musouth african uri muzimbabwean handika what is it that you have done for yourself that is bringing peace of mind to you what is it that you have done to yourself for yourself for your family what's the legacy that you're going to leave for your kids and kids kids and children's children ndopanga ndifunga dzangu so nhasi ndango yanenge uchidza maid asina zvaari kuita kuti funga kuti pauri apo uripo kusvikira rini isa matime frame aunoti ndiri pano pamba pandichakorobo pandichadriver chikorobho but by december ndofanira kunge ndafunga zvimwe zvinhu and taking your salary to invest it somewhere kana uri eh, garden boy uchiita landscaping whatever you're doing urucheka uswa zviudze kuti ndichazviita kusvikira pakadai so ita upenyu hune matime frames spend less begin to spend less and invest more inini pana ndauda unoroora handamboroora mari inoshamisira ndakanga ndisori namari zvanga zvakatooma but you know what i did i started checking ndichiona kuti ah mapepa airtime andogara ndichingonotenga aya patakushop ma5 rand 10 rand ndaitoona kuti pamwedzi ndotenga airtime yakawanda i noticed kuti ndaita nungo dzekubika dzimwe nguva i go and buy makfc ndanonosa kuti e maairtime nemakfc andiri kutenga nematake away mari yakawanda i need to start saving i told myself im gonna get married muna, muna august then i started saving because i had a time frame ndichiziva ndoda kuunganidza mari yakasvikawo pakadai so handika do the same cut on unnecessary expenditure unnecessary expenses cut on things that you don't need there are certain things that you don't even need make sure you've got a budget and stick to that budget a lot of people have got mabudget anonyora ndospenda mari akandodaiso but they don't stick to their budget stick to your budget stick to your budget zvawanyora kuti zvindo zvandichaita once you stick to your budget and, and even awareness yekuti mari yacho iri kumbopinda imari kana uri uri kushanda mudzimai wako achishanda muri kuunganidza mari pamwedzi how much are you earning every month muri kuena marii mukaibatanidza inosvika marii maziva kuti yosvika pamarii sit down and also write your expenditure i did a budget iwill put a link to that video in the description below when i did my budget i noticed kuti i need about 18 to 19000 runs every month kuti ndisurvive from south africa but panguva iyoyo uri kuena 4000 paunenge uchinzi uri employed then kune kumwe ngwavha kunozoitika kunofanira kukuunzira mari iyoyo kuma 16000 kuita kuti budget iite so ziva kuti iwe uri kuwana marii mudzimai wako ari kuwana marii manyora pasi you have a budget stick to that budget avoid impulse buying impulse buying ndekuti kwapinda mushopo wakutenga chakati waunza pamba watenga dress re hauri pfeke wafika ka one wasiya waita bhutsu 15 dziri modrop avoid unnecessary expenditure so that you can be able to at least save something and when you stick to your budget uri kurarama life yaunoziva kuti hausi kuzoenda over the money that you, your, your income chimwe chinhu avoid unnecessary debts avoid kukwereta kwereta pane kamwe kamweya katinako kekukwereta unonokwereta wive 3000 runs mukore uno uri musouth africa idzodzo ndo nharo dzakaoma ngokuti ndoda ngopindawo mabrazilian ndifanane nevamwe its not the time for you to be going for after 5000 3000 rand wigs now and usakwerete the certain things that you don't even need kukwereta mind you kuti unofambirwa unzi wakakwereta huku 3 mind you kuti pane mumwe munhu anoti handichauya kuchechi kwenyu nekuti pana amai vakazokwereta eh, vakauya vakakwereta dovi mabhodhoro 5 edovi vane 500 rand yangu yavakakwereta dovi avoid unnecessary debts izvozvo zvinokubatsira kuti uchigona kuseva the little that you can save and invest chinangwa chiri chekuti ugozotenga ukamusha kanonzi kako ugozonovakawo one room two room kuzimbabwe dzinonzi dzako nekuti kutaura pamusoro pekudzokera kumba pamusoro pekuinvesta kuzimbabwe avoid unnecessary dates pane imwe point andina chifunga ipapa yoda kutonitiza nene avoid unnecessary dates nai ndiudzewo munhu ungatonzi une chikwereti chenyama kuti pane mabeef ma5 kg akabuda emucommunity kuclaywood kana kuti mont clay kana kuti hameno kudurban kana kuti kumajubek ku, kujobek kutembisa pane mombe dzakaurawa paitengeswa ma5 kg 5 kg yebeef saka takangotorawo 5 kg ziva zvinhu zvaunokwanisa kutenga ziva zvinhu zvaunogona kurarama usina kutoita chikwereti chakunetsa nekukushungurudza because the moment aunokwereta inyaya yekuti uri kuti handina mari yacho uri kutenda kuti pane paichazobva but kana bhajeti yako yakagara yakadhakwa kudhara mari iyo ichabva kupi wotopedzisira wabreaka marelationships nevanhu vamunharaunda mako nekuda kwezvimwe zvikwereti zvaunoita zvanga zviri unnecessary so avoid unnecessary debts then the other thing is live within your means When you're in the diaspora, when uri muSouth Africa munomu, rarama zvinoenderana nekuwana kwako. If you don't earn like them, don't spend like them. Don't spend like them. Kana usingatambire yavanotambira, usashandise yavanoshandisa. And know your responsibilities. Kuti pawakauya kuno kuSouth Africa, what was the motive? chii chakakuunza kuno number one yaive kuti ubete life yako uye yaive kuti kana wadzokera unoitawo musha wako unoitawo panonzi pako There should be a time frame. Pane patinofanira kuita come to a point yekuti unoziva kuti pandakauya kuzoshanda ndofanira kuzodzokera rini. Umwe mubvunzo wangu wandinoda kukubvunza kuti zvazvisina kumira zvakanaka muno muSouth Africa zvazvakachinja pawakauya kuzoshanda uchadzokera rini kumba. We talk of the health care system that I always mention in most of my videos. The things are no longer the same as they were back then. I remember ndakamboita challenge yezino rakaita ndakaruma kadombo zino ndikubvara boka apone tichida kunofirwa zvikanzi no we have to remove the tooth ndava ndabviswa zino iroro pakaitwa process zvikanzi paita macomplications ndava ndasonwa magums i paid zero rand nothing why because ndiri muno musouth africa ndine ndinoshanda ndinozodii but nowadays is it still the same am i even free and comfortable kuti ndoenda kupublic hospital ndikarwara Now we know from ma doctors we go and pay 350 rand per consultation per visit to the doctor why we are going private zvatosiyana ende mind you ma, mari yaunotambira haikwire inflation inogona kukwira ne25 percent but pay increase yako unokwira ne2.5 percent wona kuti hazvibhalanse so zvaunotenga zviri kudhura but mari inouya kwauri ishoma so instead of us trying to go in magroups and convincing others that to say ha ah, kusouth africa kutori bo kusouth africa kutori right guys Good roads are there in South Africa, but what would they save us? Beautiful houses are there in South Africa. Kune gungwa, kune kubeach, kune chi, but what will they save us? Zvine chekuita neni nei neupenyu hwangu nemhuri yangu. Well, we enjoy the facilities tozodai so but at the ultimate end and the ultimate goal ndeyekuti usakanganwe chihambire zvinotaurwa nevanhu vekumanyika kuti chawakafambira kuno kwakanga kusiri kutorwa mapicture uri kubishi uri kupi Hey guys, ndozoita kunge ndikuita hasha nekuita kunge ndikuparidza ndichitaura mavideos because it's coming from deep down here. Ndikuzviitira hasha kuti chirume wakagara for 17 years but wakatadza kuvaka kumusha unongotaura zvekacottage kawakavaka kukoepwethe ka5 room thats nothing is compared to the number of years that ihave been here in south africa saka ndozviitira hasha ndikana ndazviitira hasha ndoya pafacebook ndotanga kutaura life yangu panapa kuitira kuti umwe munhu anenge abatwa batwa aitiwe hasha svotwe kana tasvotwa tese tofurirana kuti toitei nazvo that's why tikuita gurupu redu rekuinvest kumusha mugurupu andira tiite hasha tese semunhu anoziva panapa saka uri kutiudzirei enda wega ndatouya panapa kuti ndimbopopota pachannel yakanzi godwin chirume ndimbozvipopotera kuti ndaneta guys nekungoona vanhu vachienda kuzimbabwe vachivaka ini ndaneta guys handisi kuziva kuti ipressure kana vachi i don't think kuti ipressure but it's a wake up call to say uitei I'm not gonna compete with them. Handisi kuzokompita navo but ndiri kungozvibvunza kuti saka ndiri kuitei saka ndaitei saka ndiri kuitei muno There are certain things so zvekuti ukaenda kuzimbabwe unoona mukfc makazara mune q kana ndaenda kuzim i can't afford kfc guys the other day i met manas i was with manas we met zigo um, then they were drinking their drinks then they said apasta ah, imi muri kuda ka juice imimi masoft drink pindai mukfc munotenga drink rutangira padollar 50 one dollar 50 thats 30 rand like ah no i can't afford ndichitofunga ndichatotenga kfc inonzi 5 dollars 50 us thats 110 rand for two piece dzenyama but unoona makazara so unoona kudrive through kune mota dziri kuenda so une vanhu varinotenga two pisa dzefive dollars i think chicken slice inoita mafour dollars or four dollars fifty just correct me in the comment section four dollars fifty that's nine dollars nine that's nine hundred nine hundred rand when you come to south africa uchienda apa two pisa

but tine mweya wat but hai inini mfundisi vanhu kumba kwedu vanogara vachingochema vachingoti havana mari zvinhu zvakavaomera zvakati ya mweya vanhu vekuzimbabwe vanhu vekuzimbabwe vanochema chema vanoita nzi jema newacha i was another guy recently kuita maerrands mutown kuita maerrands mutown kungobva kudena achipinda mutown kunotenderera anenge akaisa 1000 us padashboard

une 20000 rand izvezvi muakaundi mako yakangogara pakona yauringomirira kuti is in case of emergency let me tell you guys things are changing things are not the same and uh, i don't know where we're going but tinogona kuramba tichingoita nharo hey, ndataura guys time dzacho unotozoona kuti time dzacho dzatofamba ndichingotaura so ill be coming here pafacebook ndichizvipopotera mama videos andiri kutoita hasi ako ndangu i will watch them ndichizvipopotera ndichizvifungisa and when i say these things amene pamwe mwana wachada kubatana neni kuti ngatiite I, I, i wanna be as genuine and as authentic as i can be kuti ndandisina kurongeka ende ndine vamwe vanhu vari panapa vanga vasina kurongeka but mukusarongeka kana kwedu ngatichibatane tiwirirane tifurirane kuti ngatifambane kumwe kwacho hakusi kuti ye izvozvo zvauda kutanga kutoita kuti ha ah, tinoshanda zvakasiyana tinowana zvakasiyana ye maresponsibility atinawo akasiyana uri kuita nharo newe mukati mako mune kamwe kanotokuudza kuti you can do better you have the potential to build a house you can do better wakavarairwa pane patakangochipotsa pane pataitadza pane patakatenga kfc tichifanira kuisa mari iyoyo pasai tinge simende pane pawakakoshesa pizza uka ndinoda large ndinoda mama wedzerai ndinoda maspay ndinoda isai nekapineapple isai ukabva tenga pizza ye200 rand which is 10 dollars yawaifanira kunge wakaseva so mwari ndibatsire kuti handisi kuti zvinyime but ndiri ngotaura kuti ndiri kuzvipopotera kuti there are times when i enjoyed life when i was supposed to just sit down and say i need to plan this but as i'm speaking to you this time December 31 or even before I'll be posting imba inenge yapera yakavakwa neni I'll be posting bire cottage pachingoziva kuti munhu ndenge chiposta imba isina bedroom one asi ine mabedroom anotangira patwo ine dining ine kitchen ine matoilets yakapendwa iri mujurawo inenge chipostwa neni kuti izvi ndo zvakaitwa nachirume that journey is possible

we can do it there are reasons for us not to do it there are reasons for us not to move back to zimbabwe but i feel we can do it chingofunga zviri kuitwa nedhudhula funga macrime iri kuitika funga kushudhwa kuri kuitwa vanhu funga kuti kumabasa kwacho havatatide funga kuti haugoni kutaura shona mukombi ndikakufonera ndiri vamwe vanhu vandombofonera so nevana kana vekuchechi ndida kungobvunza kuti saka kuchechi mazuva unodii unonzwa mwana ah so at the moment i'm the tax i'll just give you a call ndoti iwe ndiwe suzen ukutaura chirungu panozongopedza unzoti ah baba makadii sorry ndazi mazofona paipa ndiri mutax can we live a life where you don't want to show your who you are in public we have to hide your identity so that people can treat you in another way

tifambe tese ah nhasi handida kutaura zvekuuk but ndikaita research yangu excuse me ndichataura zvekuuk ndichanyora pasi ndichaita video ndichitaurawo zviri kuitika kuuk kuti kuuk uku ya angova majasi nemajuza pamwe pacho tombodawo kuti pamafacebook penyu utumirawo foto inorakidza paunoisa musoro kana wakurara Ngokuti apa ndo pandinoisa musoro wangu kana ndaakurara. Especially team rangu riri paJoza. That riri kuita nharo, uri kuita nharo newe. But unyatsoona kuti pandorara vana vavaite. Hausi comfortable kungotirakidza yard yepaunogara, kungotirakidza face yepamba paunogara. Why? Because unonyatsonzwa kuti ndoda kuti ndi rakidze vanhu the fake side so that they know kuti hakusi munhu wese anofanira kungoziva kuti uri kutambura asi munhu wese anofanira kungoziva kuti zvinhu asi kukufambira uri kusvikira rini tichingoita nharo kusvikira rini tichingorwisana nepfungwa dzedu dziri kutiratidza kudhara kuti zvinhu zvakatochinja you're going to the weekend think about it vamwe muchaona video in after 5 10 years 20 years 30 years even 50 years when i'm gone zvifunge uri kudiaspora ikoko kuti what am i doing at home chakandiunza kuno haisiro chaakuitika futi here kuno ndikana chaitika kuno ngachindipushire kuti ndidzokere kumba lendi iri kupera kasatonobata yako izvezvi mawanako kasatonothenga pako mawanako zviitewo izvezvi pari kuitawo vamwe ndikudai guys that's why ndiri kuya nenyaya dzangu papublic panapa that's why ndiri kuzvipopotera pane vanhu that's why ndiri kuzviencouraja pane vanhu but through this life yangu yandiri kuita inoyi uchatodzidzawo chimwe chinhu uchabata chimwe chinhu ndokumbirawo usiye waisa comment mucomment section usagosinaisa comment comment section wakazomuka rini wakazopepuka rini wakatanga kuvaka rini wakapedza here kuvaka tiri kudzokera kuzimbabwe rini ndipindirewo mubvunzo iyoyo mucomment section zviitire zvakanaka kana makavaka ndibateiwo ndiuye kuzoona kwamakavaka ndirakidze vamwe zviri kuita vana vevamwe vanhu tingoti wow beautiful zvakanaka so nice timbokuombererai maoko mangwana tizoombererwawo maoko zvitipe shungu zvitipe kushanda nesimba zvitipewo kumuka mangwanani tichinoitawo zvinochinja upenyu hwedu so ill keep on bothering you on this channel ill keep on saying even sometimes the same things over and over again ill keep on saying it ill keep on saying it until zvaita vamwe vaiparidza vachingoti tendeukai tendeukai tendeukai vanhu vakati a mharidzo yenyu yangoramba imwe imwe chete hanzi handiregedze kuparidza nyaya yekutendeuka kusvikira matendeuka na handiregedze kutaura nyaya yerelocation kusvikira warelocate bata foni yako enda pacalculator chimbotanga wacalculator uone kuti izvezvi is it worth it to be staying where youare staying or it's better to go home and start on the ground and do it zita rangu nonzi godwin chirume i hope you have subscribed to this channel and click the like ngatisangane zvakare in my next video go and research the word naro uchaona zvarinoreva god bless you peace